Әнә шулай табигать матурлыкларына сокланып барып, Курса МТСы ширкәтендә узачак сыер савучылар ясалма орлыкландыру техникалары конкурсы узачак мәйданга килеп җиттек. Ә анда нәкъ аккошлардай ап-актан киенгән конкурсантлар бәйге башланганны көтә. Кызылъяр хуҗалыгында эшлим. Минем инде сыер сава башланга 18 ел. 15 яшемнән сыер савырга өйрәндем. Башта әни белән йөрдем. Аннан соң ләши башладым инде. Хезмәт хакларыма бик канәгатьмен. Аллага шөкер. Җитә. 50 сыер савам мин. 50 сында номерлар белән сыерларымны кайсы алынганын да, бөтенсен дә беләм. Без бу бәйгене бу юлы табигатьнең матур кочагында, бәйрәм рухында үткәрергә булдык, ди район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсенең терлекчелек бүлеге киңәшчесе, ярышның баш хөкемдары Роберт Хәйретдинов. Хәерле көннәр, безнең кадерле терлекчеләребез, хөрмәтле терлекчеләребез! Инде менә Елдагыча инде безнең нәрсәгә кереп китте? 15 нче елдан бирле традициягә кереп китте. Инде безнең 10 ел изелеп торган ие, 5 нче елдан. Янә дә 15 нче елдан яңадан башлап җибәрдек. 20 нче елда инде үзегез беләсез, коронавирус аркасында туктап торды бер ел. Матур иттереп менә җәй көне терлекчеләрне җыеп, шулай иттереп бәйрәм иткәрү. Инде бу конкурс дигәч тә монда Кырыс түгел бөтен әйбер дә. Ну, дөреслекне, дөреслекне чыгарабыз. Кем җитез, кем уяу, кем үзенең э, хуҗалыкта беренчелекне күрсәткән, монда инде барыгыз да җиңүчеләр дип әйтик инде. Барыгыз да әзерләнеп килгәнсез менә иртә белән э, регистрация үткәндә һәрберегезгә игътибар иттек ак халаттан. Матур итеп киенгәнсез, бәйрәмгә дип әзерләнеп килгәнсез. Шулай ук сезгә нәрсә әйтәсе килә? Курыкмагыз, каушамагыз, җайлап кына, матур итеп, үзегезнең эштә булган тәҗрибәләрегезне күрсәтеп, матур иттереп менә катнашырга инде бүгенге бәйгедә. Сыер савучылар, технологлар теория, практика буенча сынау үтәчәкләр. Һәркайсына баллар куеп барыла. Шулай ук 2021 елдагы эш күрсәткечләре исәпкә алына. Узган елгы шушы үткәрелгән э, конкурста катнашып, э, Северный хуҗалыгында булган идем, анда беренче урын яулаган идем. Аннары катнашырга туры килде республика конкурсында узган ел анда тоже беренче республика күләмендә беренче урынга чыктык инде. И менә хәзер инде быелгы үткәрелә торган э, конкурс инде э, бездә традиция шундый район буенча инде кайсы колхозныкы, кайсы хозяйствоныкы җиңгән, шул хозяйствода үткәрелә. Менә быел инде безнең коллегалар килде безнең хуҗалыкка. И э, безгә инде хәзер инде шундый тәкъдим булды. Менә шушы быел катнаша торган менә Булат тагын тоже республика конкурсларында катнашкан җегет инде, тоже урыннарда яулаган җегет. Безгә тәкъдим булды инде менә монда быел уже хөкемдарлык белән, судья, судейство белән әйтергә инде катнашырга дип. Безнең бүгенге эшебез шушы килгән егетләрне, кызларны хөкемдарлык итү инде. Безнең шушы менә конкурсларда республика урында, республикада призовой урыннар алгачында безне быел инде тәкъдим ителде. Россия күләм конкурска барырга. Э, шуңа күрә инде без монда инде хәзер инде әзрәк кенә башкаларга да шанс булсын дип, э, без инде катнашабыз э, студентлыгы белән инде. Ну, беренче менә безнең безгә бирелгән йөкләнгән эш бүген, без инде лаборатория формасын менә монда ниттек инде, китердек инде. Ну, лабораториядә менә ясалма катландыру технологияләре ничек эшли, ничек эш тәртибен алып бара. Менә шуның буенча без судейство белән заниматься итәбез инде. Җегетләр действительно менә район күләмендә дә, аннары инде менә күренеп тора безнең республика күләмендә дә ел саен урынсыз калган юк. Әзерлекләре әйбәт, арасында бар яңалары, бар инде аның берничә ел рәттән катнашканнары. Болай начар дип әйтмәс идем, менә монда хәбәр инде күренәчәк.

Ленар Илсур улы Абдуллин белән таныштырды, уңышлар теләде. Бәйгене яхшы әзерлектә үткәрүгә Курса МТС ширкәте, авыл җирлеге, район мәдәният йорты үзешчәннәре зур көч куйган.